Israel ambassador to UN Danny Danon tell reporters say Israel dey absolutely ready for ceasefire but Hamas dey prove stubborn. He tok say if Hamas no gree, Israel go use more military pressure to bring back di about fifty hostages wey dey Gaza. Negotiations dey tough as Hamas want permanent truce and Israeli withdrawal, while Israel dey insist say di conflict no fit end until Hamas don clear finish.

fit negotiate. But di grace period go end on nine July and Trump tok say im no plan to extend am. For Air Force One on Tuesday, Trump tok say im no sure say deal go happun wit Tokyo. E say e doubt am. Japan goment no wan tok much about di threat, Deputy Chief Cabinet Secretary, Kazuhiko Aiko say dem sabi wetin Trump tok but dem no go comment on every us statement. Currently, most of Japan exports to us dey face ten percent levy, wit Japanese cars and parts dey under twenty five percent import tax, steel and aluminium sef dey get fifty percent tariff. Japan Chief Cabinet Secretary Yoshihama Hayashi tok say dem no go gree make deal wey go affect dia farmers. Trump bin complain say Japan no dey buy us rice even though dem dey face rice shortage. Trump first tok say e go sign ninety trade deals during di tariff pause, but so far na only UK don get deal wit us. Israel army don claim say dem catch one terrorist cell wey Iran dey control for southern Syria. Dem tok say di move na to stop any terror group from forming for dat side and protect pipo wey dey Golan Heights and.

and southern Syria, plus dem begin launch airstrikes to destroy Syria military power. Israeli government also greenlight more illegal settlements for Golan Heights. Right now, about 31,000 Israeli settlers dey live for dat place. Iran don dey back Assad since di war for Syria start for 2011

IAEA. Last week, Iran parliament don already pass di bill to suspend di cooperation. Di move dey come as tension dey rise between Tehran and di UN nuclear agency over monitoring and transparency matter, especially after recent fight with Israel and US. Reuters don talk say two US officials reveal say after Israel launch attack on June 13, Iranian military load naval mines enter their ship for Gulf. Dem neva drop di mines for water but di loading show say Iran dey serious to close di Strait of Hormuz, one of di busiest shipping lanes for world oil and gas. About one-fifth of global oil and gas dey pass there, so blockade fit make energy price jump. Di officials tok say dem no dey sure if Iran don remove di mines now, us get di info. from tins like satellite images or human sources. Dem also tok say Iran fit just dey do shakara to make us fear or dem fit dey prepare in case dia leaders gree make dem block di strait. One journalist don tok say di way Israel and us wan use GHF take over aid distribution from UN for Gaza na plan to push Palestinians comot for dia land. E say Israel no like make UN dey for occupied Palestinian territory because dem believe say UN dey keep di Palestinian matter alive, but e tok say na di occupation wey don dey for decades dey cause wahala, no be UN. E also point to one study for Nature magazine wey tok say around eighty four thousand pipo don die for Gaza because of Israel war. E say over six hundred pipo don die for di last five weeks since di aid operation start and e no dey show any sign say e go stop. E tok say Israel don control almost di whole Gaza Strips wit soldiers, but Palestinians dey squeezed into only twenty to twenty one percent of di land. E fear say di long-term plan na to make life hard like prison for di ones wey no fit or no wan comot. E say di whole aid operation na part of dis dark mission to make sure say Palestinians no get beta future for dia land.

Di us bunker buster bombs wey hit three major sites really wound di nuclear setup well well. As Netanyahu dey prepare for di trip, e wan make sure say if Iran try restart di programme, Israel go get us backing to strike quick. At least one hundred and eighty current and former aircrew for UK armed forces dey drag Ministry of Defence, MOD, for court say na toxic fumes from helicopter dey give dem cancer. One RAF flight sergeant, Zach Stubbins, wey die for di age of 47 for January, na one of six wey don collect out-of-court settlement from MOD, but MOD neva admit say na dem cause di sickness. Veteran group don beg MOD make dem protect serving personnel and let old soldiers know about di risk. MOD tok say dem believe say di engine smoke, no dey harmful but dem dey monitor am. Since February, MOD don dey try count how many aircrew get cancer and dem dey test di exhaust of dia rotary-wing aircraft. Law firm Hall James tok say e don receive about one hundred and eighty enquiries. Dem dey chase claims for four helicopters, Sea King, Westland Wessex, Puma and CH-47 Chinook. See King serve between nineteen sixty nine and twenty eighteen, even King Charles and Prince of Wales don fly am. Wessex retire for two thousand and three but Puma and Chinook still dey active. Some crew wey fly di helicopters don get lung cancer, throat cancer, testicular cancer

but dem breed toxic fumes for years becos MOD no give dem enough protection like face mask. Two law firms, Global Legal Action Network, GLAN, and Alhab don vex say London court rule against dia case wey dey challenge how UK dey export F-thirty five fighter jet parts go Israel, Dem tok say di ruling dey disappointing and dem dey tink weda to appeal. Di court bin tok say na parliament work, no be court, to check if UK government decision to dey arm Israel wit F thirty five parts follow international law. Glan and Ahag say even wit di court decision, UK still get responsibility under international law to stop genocide and serious crimes. Dem don called on UK parliament make dem act sharply to stop all di export. And di last one for today, Qantas don dey reach out to customers afta dem notice cyber attack wey hit one third party platform wey dem dey use for customer service. On thirtieth June, di Australian airline see unusual activity for di platform wey dey store info of about six million pipo like name, email, phone number, birth date and frequent flyer number. Dem say as dem dey see di wahala, dem sharply lock di system down, but dem still dey investigate how e bad reach and dem expect say di amount of data wey hackers collect fit plenty. Kantas assure say passport details, credit card info and personal money details no dey inside di affected system. Dem also tok say no frequent flyer account, password or pin don leak. Di airline don inform Australian Federal Police, di Australian Cyber Security Centre and di Office of di Australian Information Commissioner about di breach.